السلام علیکم سوہݨا سئیں اڄ تہاݙی خدمت اچ سئیں احمد خان تارک صاحب دے پنج ݙوہڑے گھن کنیں پیش تھئے ہیں سوہݨا سئیں سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں اوں دا پہلا ݙوہڑا سئیں اݨی فرمیندن کہ ہے ایویں جیندے جی دروں کون ویندے کڈھ دل توں ڈھول دلیل سٹیں۔ کیویں جیندے جی دروں کون ویندے کڈھ دل توں ڈھول دلیل سٹی دم آخری ہن نہ دڑکے دی ہاں ماندے ول نہ ویل سٹی تیکوں ڈر ہے مرسی گل لگسی کریں دفن نہ کفن دی ریل سٹی جڈاں طارق در تے مر پواں پچھے لاش کوں میل تے گھیل سٹی۔ اگلا ڈوہڑا سنسو سئیں احمد خان تارک صاحب دا سئیں ہونی فرمیندن کہ تیڈا پیار وسائے میں ایں سینے حیران زمیں فلک تھیندے تیڈا پیار وسائے میں ایں سینے حیران زمیں فلک تھیندے میں گالھیں بھا بھنج ویندی ہاں جیں جاہ تے تیڈا پک تھیندے۔ تݨیں خواب دے وچ خود نئیں ݙسدا سر نقش قدم تے بھک تھیندے جتھاں طارق تیݙا ناں آندے ہتھ چمدیں اکھ تے ٹھک تھیندے ایہ سب مقصون دیاں ڳالھیں ہن ملیا دار نہ سڳݨ منیجݨ لیں۔ اے سب مقسوم دیاں ڳالھیں ہیں۔ ملیا دار نہ سڳݨ منیجݨ نی۔ ہتھ لوہندے مر ڳئن کنگݨ کیتے۔ کن سکدے ڳئن سویجݨ نی۔ نت ڳل لڳدے روندے رہ ڳئے ہیں۔ اے وال بے حال ڳندھیجݨ نی۔ پچھ حال نہ طارق لاویں دا۔ آیا گھوٹ نہیں پر نیجݨ لئی۔ اگلا ٹوڑا سنسو سئیں احمد خان طارق صاحب دا سئیں اݨی فرمیندن میݙی موت دا سݨ لنگھ آویں میݙی موت دا سݨ لنگھ آویں سئیں نئیں ݙینہہ لنگھدا مکلاوے نال۔ میݙی موت دا سݨ لنگھ آویں سئیں نئیں ݙینہہ لنگھدا مک لاوے نہ میں محشر توݨی وندل پوساں تیݙے ایں جھٹ دے وندلاوے نہ سݨی آپ صدا تھی لاش دا سئیں چا مونہہ ݙکھلئیں ٻہہ پاوے نہ جݙاں طارق جنڄ چڑھ ڄلدی ہے ہندن ہر دم گھوٹ کچاوے نہ۔ سݨ اسیں اڳلا ݙوہڑا سئیں احمد خان طارق صاحب دا سݨسو۔ سئیں ہوݨی فرمیندن کہ توݨے نال قبر دے ڄال ہے پئی۔ توݨے نال قبر دے ڄال ہے پئی۔ ہر پاسوں خوف دا ڄال ہے پیا۔ اوݙوں نال نکیراں جھڳڑا ہے۔ ٻہوں سخت سوال جواب ہے پیا۔ پر پیار دے اوہے سیدھے ہن اوہو شوق ہوریں دا حال ہے پیا اوہیں طارق ہتھ وچ سرخی ہے اوہیں شیشہ پاسے نال ہے پیا۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی رب سوہݨے دے حوالے سئیں۔ ساڈے ایں چینل کوں سبسکرائب کریسو ایں سبسکرائب دے بٹن تے کلک کر کنے نال اے گھنٹی دا وی ہک آئیکن ایندے اتے کلک کریسو تاکہ ساڈیاں آوݨ آلیاں ویڈیوز وی تہاکوں ملدیاں رہ ونجن۔